Profesor, nivîskar û mirovekî zanyar bû. Di warê fîzîk û kozmolojiyê de xebatên bal kêş kiriye û bi saya pirtûkên wî zanist gihaşt ber destê her kesî. Di bîst û yek saliya xwe de dema ku li Zanîngeha Kebrîtgê kozmolojiyê dixwend, Tê de nexweşiya ELC'ê derket. Beşeke jiyana wî di sala du hezar û çardeh an de di fîlma The Theory of Evinîkê, ango tewriya her tiştî de hat ravekirin. Serdema zaroktiya wî. Hawking di heştê çileya hezar û neh sed û çil û du dê an de li bajarê Oxfordê Ku girêdayê Îngilîstanê ye hat dinê. Rojbûna wî di heman demê de salvegera mirina Sêset Emîn ya Galîleo bû. Serdemeke dirêj ji bo fîzîknasên navdar yekî bi qedir bû. Hawkîng di malbateke zana de hat dinê. Ji nav çar zarokên Frank û Îzabel Hawkîngê Yê yekemîn bû. Diyawiya Îskoç di salên hezar û neh sed û sî de ket zanîngeha Oxfordê. Ev serdemeke wisa bû ku kêm jin diçûn zanîngehê. Bavê wî jî Oxfordê qedan dibû û lêkonînerekî tibî bû ku di warê nexweşiyên tropîk de Pisporîya wî hebû. Bi wê hewldana lêgerîna cihekî ewletir, Îzabel ji bo zayîna zarokê xwe yê yekemîn vegeriya Oxfordê. Ew dê du zarokên din yên hawkên tiyan çêbibûya, Marî û Philîppa. Di sala hezar û neh sed û pêncî û şeş an de zirkurê wan yê duyem Edward jî tevlî jiyana wan bû. Hawking mîna pênasekirina hevalekî wan komeke eksantrîk bûn. Şîv bi taybetî bêdeng dihat xwarin. Her yek ji wan Hawkingiyan bi baldarî pirtûk dixwendin. Wesayeta malbatên taksiyeke kevin ya Londrayê bû. û xaniyê wan yê li Stî Albansê xaniyeke sê qat bû û bi tevahî nedihat beherkirin. Di heman demê de Hawking di jêrzemîna xwe de mêşengî bi xwedî dikirin û li serayê teqînên hewayî çêdikirin. Di sala hezar û neh sed û pêncî yan de bavê Hawking ji bo birêvebirina beşa Parazîtolojiyê ya li Enstîtuya Lêkolînê ya Tibbî ya Netewî dest bi kar kir û zivistanên xwe li Afrîkayê bi lêkolînê derbas dikir. Xwest ku zarokê wî herî mezin bila biçe tibbê bixwîne. Lê belê hişê Hawking ji zaroktiya wî ve li ser zanist û asîmanê bû. Ev tişt ji bo diya wî ya ku di şevên havînê de bi zarokên xwe re di baxçeyê dawî de li stêrkan temaşe dikir, tişteke diyar bû. û got, Stîfên her dem xwedî meraqeke bihêz bû. Berdewam kir, Û min dizanibû ew dê stêrkan xêz bike. Hawking jî her dem di tevgerekê de bû. Bi xwişka xwe Mary re ku ji hilkişandinê hez dike ji bo ketina xaniyê xwe hin rêyên cuda ceribandin. ji dansê hez dikir û di heman demê de bala wî li ser bêr kişandinê bû. Li zanîngehê veguhezî komekê. Perwerdehî, Hawking her çiqas di serê jiyana xwe ya akademiyê de bi zîrekbûna xwe were pênasekirin jî ne xwendekareke pir baş bû. Di sala xwe ya ewiliya dibistana City Albansê de bûbû sêyemîn. Lê belê Hawking bi kar û barên derve re mijûl bû. Ji lîstikên textikan hez dikir û ew çend hevalên xwe yên nêz hin lîstikên nû afirandin. Hawking di ciwaniya xwe de bi çend hevalên xwe re ji bo çareserkirina hewkêşeyên matematîkî yên bingehîn ji bo parçeyên veguhezandî kompûtereke çêkir. Hawking di hevdeh saliya xwe de ket zanîngeha Oxfordê. Her çiqas daxwaza matematîk xwendina xwe anîbe ziman jî, ji ber ku di Oxfordê de asteke di wî warî de nîn bû, Hawking berê xwe da fîzîkê û bi taybetî jî kozmolojiyê. Hawking ji hesabê û xebatên xwe re zêde dem veneqetan. Piştre ew dê hişê xwe bida zanîngehê. û ew dê hesab bikira bê rojek, saeteke. Dîsa jî piştî vê ya ne mecbûr bû ku zêdetir tişt bike. Di sala hezar û neh sed û şêst û duyan de ji zanistên xwezayê bi asta rûmetê derçû û ji bo doktorayê li Zanîngeha Cambridgê li ser Trinity Hallê berdewam kir. Hawking di sala hezar û neh sed û şêst û heşt an de bû endamê Enstîtuya Astronomiyê ya Kedrîdgê. Çend salên li ber wî ji bo Hawking û lêkolînên wî demeke adan ango serkeftî bû. Di sala hezar û neh sed û heftê û sê an de bi GFRA'yê re Bingeha pîvana mezin ya pirtûka xwe ya gelek teknîkî hêza demê weşan. Hawking di sala hezar û neh sed û heftê û nehan de xwe li Zanîngeha Kevlîtkê dît û li vir yek ji wan wezîfeyên herî navdar yên mamostetiyê ku digihê heta hezar û şeş sed û şêst û sê an bû profesorê matematîkê yê Lukasiyanê.